An do wäre mer bei der éischter Folg South Park, The Stick of Truth, presentéiert vu mir, dem Redstar, fir Iech bruet. E klenge Let's Play. Ech hat am Ufank e bëssen net gewosst, soll ech elo e Let's Play maachen oder net. Ech weess net, ob den In-Game Sound ze haart ass, gell? Dat muss ech herno kucken. Mee bon, ech wosst net, ob ech eent sollt maachen, vue que dass ech net gewinnt sinn, Mat deene ronnebaséierte Kämpf do. Mee ech hunn awer geduet, et ass en neit Spill, et interesséiert vill Leit. Also kann mer roueg mol maachen. Ech géing soen, da maache mer ons mol hei un un d'Charaktererstellung erun. Äh, wat huele mer dann? Wat ass dat do? Oh mäi Gott, Spraytan! Wéi just? Ah ok, dat kënne mer jo nach alles. Ech géing soen, mir huelen den do. Oder... Splöder gesit dat selwecht aus. Ja, mir hunn den Hellen einfach mol. Ass net rassistesch gemengt, ne? Sou, da maan ech mol, géing ech soen, e bësse sou wéi ech. Eng komplett Glatze mal, okay dach, mee et gesäit scheisse aus. Ech géing soen, mir hunn dat doten a maache mer et sou. Ja, sou ass gutt. Jo, solle mer, solle, solle mer dat sou loossen? Jo, jo, hm, jo, jo, jo, okay. Jo, weider, wat hunn ech da sou meeschtens un? Nee, ech laf mar esou mat Plover. Jo, sou, sou wär net schlecht. Sou, an dann huele mer uewe schwaarz an hu mer ënnen eng Jeans, hu mer eng. Ok, ech lafen net ëmmer mat Jeans ronderëm, dat kënnt der mer roueg gleewen. Nee, nee, merkt, merkt, ech muss ewen ëmschalten. Sekundär. Sou ass gutt, keng Sorg. Ma weider, ma kucken mer mol. Ah jo, hei ass nach Detail ze maachen. Ah ma, do passt jo Doppelkinn. Ok, sou krass ass mäint och erëm net méi. Dat ass jo Southpark net, muss jo e bësse Spaass maachen. Do hu mer Kacke am Gesiit, ganz natierlech. Ass alt bei verschiddene Leit esou. Dat do huelen ech un ass vun den, do stinn awer och keng Nimm bei de Make-upen dobäi. Dat do ass sécher esou Red Hat, nee? Ah, hu mer Doppelkinn a weider. E Brëll brauche mer net a weider. Da géing ech soen, si mer fäerdeg an da starte mer mol.

like normal kids. Oh merci, merci. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Ah, ech sinn ëmmer e Kranke, fir déi, déi wou sech froen, firwat ech mech esou komesch unerem. Ma wat hu mer dann hei? Der Neuer in der Stadt. Dat hört scho mol gutt un. Ah, ech fand, ech fand immens gutt, dass et op Englesch gemaach ass. Dat fand ech richtig gutt.

Also ech kenne mech mat RPG aus, just halt net mat dem da do kann man mat huelen nee hunn ech net lo gelagert merkt nee ech wollt gären huelen oh Mann ech packen Handy wech soss héiert dir rem déi ganz Zäit den Www am Hannergrond äh zurück jo ech hunn just alt dat ronn déi ronnebaséiert Kämpf do à la Pokémon oder sou. Also Pokémon sin ech gudd dran, et ass normal, mee hei, ah mee gesi mol, vläicht geet de Wild Südka besser, also ech hun d'Spill schon e bësse virgespillt, e bëssen, nëmme ganz bëssen, do kommen mer natierlech net eran, dat ass den Elteren Schlof, zu Madame Tabu, do däerfe mer net eran, an hei hu mer dann eist Buedzëmmer, ganz diskret mol hei Geld an der Schublad, hu mer mol mat, zack. An oh, alter Schwamm, dee kann ee sécher gutt gebrauchen. Dee gesäit goud aus. An e rostiges Rohr. Ok. Eng Dusch. Jo, oh, sténke mer e bëssen. Muer erëm eng Kéier. Oh, mm, mat de Kleeder. Jo, muss och sinn. Oh, wat hunn ech nëmme fir e Liewen. Sinn ech. Jo. Ah, komm, d'Wasser ka mer uloossen, dat ass net schlëmm. An hei kënne mer anscheinend och kacke goen. Jo, jo, anscheinend, ok. Nee. Ok, ok, bei der Zitka geet awer lo. Komm, komm. A lass, a lass. Ja. Ja, oh Gott. Bombenabwurf, béis. Ah, ah jo. Dann, ok, hu mer mol eisen eegene Schäiss mat. Dat ass, dat ass natierlech ganz normal, dat ass, jo, ech hunn dat och ëmmer gemaach, wéi ech kleng war. Ah, eng mol weider luussen. Ech hoffen d'Regen net dass ech Stéck Schäiss an der Box hunn. Also lo net hannen an der Box méi an der Täsch. Wat jo normal ass. So wat hu mer dann hei? Gi mer mol heriwwer. Zack, zack, zack, zack. Hallo Mutti! That isn't nice, sweetie. Go on outside, sweetie. Jo, ech gi scho raus, nerv mech net. Aal Forschett, komm alles, komm alles hei kafen, iergendwou sécher. Schwarzer Blendschutz, cool. Suen? Soss näischt? Nee? Boah, scho 7 Dollar 44, si mer awer scho richteg räich, gell? Ah, hei gëtt nach ageplënnert, wat wëll hien? Knock it off! Hie hat ech verdéngt. Oh. Ok, ok, ass gutt. Hei do ass erëm de Scuzzlebutt. A mir sinn dobaussen. Ass verkaf. Ech géing soen. Do gesäit interessant géing iergendwou higoen. Nee a mir kommen och net weider. Et blénkt zwar mee mir kommen net weider. Ech géing soen da gi mer mol trotzdem weider. Also ech spillen dat ganz mat Tastatur a Maus ne falls een déi Maus nei gesäit. Keng Ahnung. Kënnt eragoen? Ou jo kënn mer eragoen. Gi mer mol luussen. Oh, do ass eng geheimnisvoll Truh. Maan mer déi mol op. Geld an eng Surferperücke. Cool. Just dass ech déi net wärt undoen. Mat der geheimnisvoller Musek am Hannergrond. Ha ja, huel dat. Ja, Aggressionstraining. Mm. Oh mein Gott, wat war, wat war do? Hou Roboter, Sal, wat kanns de? Du kanns iwwerhaapt näischt, gell?

Ah, den Terence an de Philippe. Also d'Spill ass voll, voll. Ech erklären et dono. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Wonnerschéin, eng Riesebuerg. Our weapon shop here is tended by Clive, a level 14 warrior.

Voll mat Uspillungen, a wierklech op all Eck fënnt een eng Uspillung op iergend eng Folg. Also ech géif soen, wann ee wierklech e Fan vu South Park ass an d'Folge gesinn huet, déi gro elo, dann huet ee richteg vill Spaass um Spill. Also et gëtt mega vill ze entdecken, a wa een awer elo net, wa een awer elo net, wat ass hei? Be careful, the rock of insanity holds mysterious powers. Oh ok, pardon, pardon, dat wosst ech net, wa een awer elo am senger Liewen nach net vill Folge gekuckt huet oder heiansdo kuckt, dann ass et am Fong näischt aneres wéi en RPG, wou dann déi ganz Loot-Saachen do net vill wäert sinn. Also Dir wäert scho gesinn, et mécht richteg Spaass, wann ee sech e bësse mat South Park auskennt.

Huele mer emol mäin Numm an da verbanne mer dee mat eppes Krassem. Red Star. Ey, ma, wat war dat do elo? Red Star. Ma, wëlls mech verarschen? Putain. Red Star. Der Däiwel. Bon. Hm. Nee, op Englesch. Wann op Englesch. Tom the Mighty. Nee, Tom the... Ah, wat hör man an du? Tom the...

Oh nee, an a Jude gell, maach mech fäerdeg. Also souwäit ech dat matkrutt hu soll dat doten en Paladin sinn, also ech kenne mech elo net, also ech huelen normalerweis ëmmer dat do. A genau dat maan ech am allerbeschten, dowéinst erhuelen mer dat och. Wat ass dat do fir blöd Zeechnen am Eck?

Like in the middle ages Clyde, I know it's lame Clyde but that's how we're fucking doing it Alright douchebag bash Clyde's face in, don't be sad Oh freck Sou, klicke mit der linken Maustaste um deine Aktion auszuwählen dann klicke mit der linken Maustaste auf dein Ziel Sou Sou Oh waat!

I'm the king and I say it's PP! Douchebag, use your fighter ability to make Clyde pay for insulting the king. Ok, maan ech dach gären. Wat ass dat do? Ah, dat gesäit cool aus. Um, BAM! Voll in die Fresse! BAM! BAM! BAM! Schéin! Fäerdeg, fäerdeg, fäerdeg! Sou, elo kréien ech dech. Ah, an enke de Baseballschéier, well se schéi war. An d'Lut. Ah, bumm! An drop!

Dem Cartman senger Mamm seng Antonio Banderas Popp, nee? Duerch mäi Katames! Mei do ass den de Stick an hei hu mer wahrscheinlech de Game of, nee net de net de Game of Thrones mee den, oh nee wéi heescht dat elo, den, jo den Eisenthron awer am Home Style. Ass dat interessant Summer? Nee, ma da gi mer kämpfen.

Ne, dat ass d'Kaart. Ma hei gesitt der dann eng Kéier d'Iwwersiicht vun der ganzer Kaart vu South Park. Eng Kéier bis dohin eriwwer. Do hu mer dann d'Kierch, d'Schoul, de Shitty Wok, ja, Policebüro. Et ass esou gutt wéi alles vertruede géing ech soen. Ech hätt zwar net geduecht, datt d'Duerf géing esou ausgesinn. Ob jeemools eng Kaart dovunner verëffentlecht ginn ass, virdru weess ech elo net. Keng Ahnung. Op jidde Fall. Ah, luewen ass Kanada. Ginn mer mol kucken, hei bei Fähigkeiten, Aufwärtung verfügbar. Ah, deen do ass zimmlech praktesch. Deen hat ech, deen hei ass awer och net schlecht. Ech huelen hatt emol als éischt op, fertig, zack. Vorteile hunn ech nach keng, mä mer schliissen. Sou. Ma da géing ech soen, da setze mer hei mol eng kleng Paus an dann gesi mer ons déi nächst Kéier bei. South Park The Stick of Truth. Bis da Leit, ciao a merci fir d'Nokucken. Wann et iech gefall huet, vläicht e Like, e Comment ginn oder och abonéieren. Ciao!